हमरा गाड़ी चलबै में हेलमेट नहीं संभरैत रहैया सार के दू दू गो बहु सम्हरे छो आ हेलमेट नहीं सम्हरे छो नहीं हेलमेट तऽ माथ पर रहै छै ना घर वाली कोनो माथ पर रहै छै हाँ तो माथ पर नहीं रहे छे तो कतऽ रहे छे कोरा में आय का इंस्पेक्टर घगरीलाल की हाल पटना से खबर अछि डीआईजी साहब के घर वाली आ सुनरी सायर दुनू फरार छै ककरा संगे रहा हमर कहै के मतलब मिसिंग छै नहीं भेट रहल छै त समस्त बिहार पुलिस के कहलत है पटना में रिपोर्ट करे लेल ओना डीआईजी साहब के शक ककरा पर छनि मूर्ख मंत्री जी पर वह टकटकी लगा के देखत रहे छलखिन है उनकर साइर के विधानसभा में रवाय ठीक छै त जो एखन हम भोरे भोरे पूरा मधुबनी के पुलिस लग पहुंच रहल छी ओ पटना फेर आई छोरा ट्रैफिक सिग्नल तोड़लक भोरे भोरे बिना हेलमेट के रे भाई रे तोरा रोज रोज बीमारी भ गेल छौ भोरे भोरे बिना हेलमेट के ट्रैफिक रूल तोड़े के नहीं सुधरबी तो चलान काट सार के ए एतबे ने आइ तऽ सार के दूगो मौगी के सेहो पाछू में बैसेने छले आब तऽ तहन तीन गुना चलान कटतो तीन आदमी के हिसाब से हे हे हे सर हे प्लीज प्लीज प्लीज आइ भरि माफ कऽ दियौ आगू से ध्यान राखब जे छै माफ कऽ दियौ जे फेर मौगी सबके बिना हेलमेट के उघने फिरबे हँ के छै ई दुनू मौगी रो है बार बार अहाँ मौगी मौगी नहि कहियो ई दुनू हमर घर वाली छथिन राव बाय राव बाय रे बियाह कहिया भेलो आय जा रहल छियै मंदिर में करबै आब रे भाई रे त बियाह करे लेल जा रहल छी त ट्रैफिक सिग्नल तोड़े त बिना हेलमेट के जबे एते घर बारी छाव की करिए तऽ एतेक दिन से बियाह ठीक ए, ब- भेलै एते दिन बाद जे छै से बियाह ठीक भेलै तऽ आबू जल्दी नहि करी कुमारि रहैत रहैत बर्दाश्त के सीमा पार कऽ गेल छलै यार राव भाई हाँ तऽ ठीक छै चलान भर आ निकल एतऽ से हे इंस्पेक्टर साहब हे हम बड़ी मुश्किल से पाँच हजार रुपया के व्यवस्था केलहुँ हे बियाह खर्चा ले राव भाई तऽ पाँच हजार में की की करबे रा बरमाला खरीदबै तीन गो आ मंदिर में पंडित जी के दक्षिणा बस भऽ गेलै बहुत तरह खर्चा छलै आ बरियाती सब एह केहन बरियाती जहन पूरा रघुनी देहट गामक लोग बुते बियाह नहि करायल भेलै हमर तऽ हम भागि कऽ बियाह करे पर मजबूर भऽ गेलहुँ ओहि बेर हम लोक सब के बरियाती खुआबिए हम रे सुन गामक लोक सबके बरियाती खुएबही या नहि खुएबही ओहिसँ हमरा कोनो मतलब नहि अछि मुदा बिहार पुलिस के जे चलान बनि रहल छै ओ तऽ खुआ दही आ हमर कहै के मतलब अछि जे ओ तऽ दऽ दही रातिमे फेर उएह पाइके पौआ

जे ई दुनू मौगी के ओहि माँ भोरे से इम्हर से उम्हर उघने लऽ जा रहल छै से ई दुनू छै के है बैसा के लऽ जा रहल छियै कि उघने लऽ जा उघने लऽ जा रहल छियै तहन से उघने उघने केने छथि मनुख छै कि सीमेंट के बोरा जे उघने लऽ जेबै जाहिल जनमल सिपाही कहाँ के बोली में कनिको लैसे नहि छनि ओ ना ई दुनू मौगी के छै है एना बार बार मौगी मौगी क के संबोधित नहीं करियो ई हमर होय वाली बहू छै ई दुनू आब जे भी छौ चुपचाप जे छै से हेलमेट नहीं पहिरने छै चलान भर जल्दी हमरा गाड़ी चलबे में हेलमेट नहीं संभरैत रहैया सार के दू दू गो बहु समरे छौ आ हेलमेट नहि समरे छौ नहि हेलमेट तऽ माथ पर रहै छै ने घर वाली कोनो माथ पर रहै छै हाँ तऽ माथ पर नहि रहै छै तऽ कतऽ रहै छै कोरा मे रौ बॉय समस्त पुलिस फोर्स सावधान डीआईजी साहब थाना में कोमल चरण लग के प्रवेश कर रहल छथि समस्त पुलिस फोर्स डीआईजी साहब के सलामी दे समस्त पुलिस फोर्स के सलामी अपन जेबी में राख सबसे पहले ई कह जे सार के तोरा समस्त मधुबनी पुलिस के लऽ कऽ आबै लेल बुलावा भेजलियौ तऽ एलही किया ने पटना सॉरी सर सॉरी उल्टा हमरा फ्लाइट पकड़ि कऽ पटना से मधुबनी आबऽ पड़ि गेल ऊपर से फ्लाइट पकड़े में सेहो देरी भऽ गेल डीआईजी साहब पेंट की भेल पेंट नहीं पहिरने छिए शायद अरे यार फ्लाइट पकड़े में लेट भऽ गेल तऽ लटक के फ्लाइट पकड़ऽ पड़ल यार वएह में हवा में पेंट उधिया गेल सार के कतने राव बाह मुजफ्फरपुर में खसि पड़ल बुझाइया अच्छा फेर राजनगर में एलहुं हैं तऽ बीस टा रुपया के जंगिया खरीदलहुं हैं तऽ तहन पहिर के एलहुं हैं यार पाइयो ताइयो वएह पेंट संगे उड़ गेल यार सॉरी सर सॉरी हमरा कारण अहाँ सबके कष्ट भेल सर सॉरी सर जना कि तोरा सबके पते हेतौ काल्हि से हमर घर वाली आ साइर फरार अछि सर हम सब जमीन आसमान खोद देबै एक एक जे छै से कतौ कोना कोना खोजबै खालिटा हुनकर एकटा काज कर सर खालिटा हुनकर जे छै से होलिया हमरा सबके बता दिअ कि ओ सब देखे में केहन लागे छथिन दुनू आदमी के अरे अहाँ के घर वाली आ शायर यार हमरा पता अछि जे ओ दुनू देखै में केहन लागै छथिन एते काल समूह में लड्डी छ, लड्डू छलाओ जल्दी बात केह लागै छथिन देखै में बात जल्दी बिल्कुल ई दुनू मौगी जे छथि हिनके एहन हाँ यौ डीआईजी साहब अरे एहन देखै में नहीं लागै छथिन बल्कि यह दुनू छै यार ई हमर घर वाली और ई हमर सार छथिन